chokuti muzive Mwari, mutsvage Mwari, mude Mwari, murarame muri muna Mwari. Mweya wababa naamai Masvosva ngauzorore murugare netsitsi dzaMwari. Tinoda kutenda zvekare baba Confidence Hongu yamakapa imi kuna Mwari. Mwari amadzadiwa anotidaidza tose munguva dzose munzvimbo dzakasiyana siyana nomunguva dzakasiyana siyana. Mwari vanotidaidza tose vachipa umwe nomumwe wedu basa rinofambirana uye rinowirirana newe. Zvatiri hakusi kugona kwedu. Vazhinji vanoshuvira kuva patiri nguva patiri munzvimbo ino zuva ranhasi. Vazhinji vakundikana nezvikonzero zvakasiyana siyana. Kuvapo kwedu nhasi uno inyasha dzaMwari. Chose chaunoita namaoko ako, chaunofunga nenjere dzako, zvese izvi tikada kuzvibatanidza, handi simba rako rinokugonesa kuti uve zvauri. Inyasha. Isimba raMwari. Asi zvikuru sei rudo rwaMwari. Rudo rwaMwari hama dzandiwa ndo rinoita kuti tive zvatiri pameso aMwari. Vatadzi vari munzira yokucheneswa zuva nezuva. Mukana wose watinopiwa mangwanani patinomuka mukana wokutora nhano imwe tichifamba tichiswedera pana Mwari. Upenyu hwechitendero hausi upenyu hwokuti unomira panzvimbo imwe wodekara uchiti zvangu zvaringana, ndawana zvose zvandandichitarisira. Upenyu hwechitendero upenyu hwokuti unofanirwa kuti ushingaire kufamba minzwa namasotso zvatinosangana nazvo zuva nezuva. Tinofanirwa kuzunza tichienda kuna Mwari. Mwari ndoo ruponeso rwedu, Mwari ndoo mwenje wedu, Mwari ndoo rugare rwedu. Asi kazhinji tinoremerwa savatenderi. Kare ndichikura tainzwa vachiti zvakaoma sokunamata. Mukukura kwangu ndaizvibvunza ndichiti chinonetsa pakunamata chii? Kunamata kungopfugama chete wotaura minamato yatakanyorerwa savaKatorike kana kungoti mwari mazvita henyu mandimutsi asi ndakazoti mukufamba mukukura kwangu ndakaona kuti zvechokwadi mumanzwi aya mune chokwadi kunamata hazvisi nyore kunamata dzimweni dzenguva unofanirwa kuzvimanikidza kupfugama namabvi ako kunyange uchiziva kuti zvakaoma sei zvakarema sei Bhiza ramambo, bhiza ramudhara, pfugama uchinamata, akaimba Oliver Mtukudzi. Mwari amupe rugare. Kunamata handi chipo, handi zvinhu zviri nyore. Kunamata dzimweni dzenguva unofanirwa kuzvitaurira wega kuti ndakaneta, ndasweroshanda zuva rose. Chandinoda chete kungosvika ndichipinda mumachira ndichivata. Asi une basa raunofanirwa kuti uite usati wavata, basa rokutenda Mwari vaswera vakakuchengeta nokukusesedza kwose kwaungaona. Munguva iyoyo unofanira kuzvipa chitsvambecho cho, chokuti ndoda kuti ndinamate. Angava maminetsi mashoma, ingava ava awa imwe chete, kungotenda Mwari, nokuti pasina Mwari hapana iwe. Mwari ndoo mavambo, ndoo mugumo wazvose. Dzimweni dzenguva kunamata zvinhu zvinoita kuti zvinoya nyore kwatiri kazhinji mukufara kwedu. Paunenge wakafara, wakasungunuka, zvinhu zvichiendeka, uri ngori mutserendende bedzi, zviri nyore kungoti Mwari mazvita, ndinotenda, rambai muchiwedzera pane zvandiri nazvo. Asi kazhinji munamato ihondo. Tinorwisana, Pauro akataura, kwete nezvinhu zvenyama, asi tinorwisana nehondo dzemweya. Tinorwisana nehondo dziri kumatenga tenga. Zvinoda kuti tirambe takakwinya, takapfeka nguo dzebasa, nguo dzavarwi vehondo yaTenzi. Ndipo panopinda baba Mashosha munhaurwa ino. Baba Mashosha basa ramagamuchidzwa kubva kuna Mwari ibasa ramunonzi imi vanhu vangu mukufamba kwavari kuita murwendo vachaneta vachasvika pakuti hatichazvikwanisa vachada kunditenda nomupiro mumwe chete unopfuura mipiro yose Mupiro watinopira paaritari baba Masvosva ndoo mupiro wamuri kunzi ipai mupiro uyu makamira imi pakati Mwari ari kurutivi vanhu vari kurutivi imi muchivasvitsa kuna Mwari ndimi muchava nzira itsva famba namagirasi yaatinzi kubva kuna Mwari kuburukira pamusoro pavanhu vake makomborero amunogamuchidzwa musi wamunogadzwa handi enyu bedzi Makomborero amunonzi chipai kuvanhu. Mudama rakanaka tanzwa Jesu anongotaura shoko rimwe pavanodaidzira vachiti tenzi tinzwirewo tsitsi.